Helo blant, gobeithio bod chi gyd yn iawn. Wel, fideo bach yn wahanol i chi tro yma, mae Miss Jones a Miss Davies wedi uno, ond ni mewn yn ein cartrefi gwahanol, rydw i'n fy nghartref i a mae Miss Jones yn ei chartref hi. Felly, ni wedi dewis ymuno wythnos hon i ddymuno'n dda i chi mewn gwyliau'r haf, gan taw hwn yw'r wythnos ola i ni gynllunio i chi tan eich gwyliau haf chi chwech wythnos o fwynhau

Mae rhaid fi weud, chi wedi gweithio'n arbennig. Dyn ni gyd wedi cydweithio gyda'n gilydd yn sywar i gwblhau gwaith arbennig. Felly, da iawn chi. Chi, chi yw archarwyr Miss Jones a Miss Davies. Ie'n wir, chi'n arwyr fach ni. Dwi wedi mynd o'n rhwydd y gwbl, ni'n gwybod mae mynd ar Teams ac ati wedi bod yn rhywbeth newydd i chi ddysgu, ond chi wedi dysgu sgil newydd dros hwn o gyfathrebu ni dros ar-lein, ac rydw i wedi bod yn ffodus iawn i gweld rhai honnoch chi yn yr pysgod dros y p- yy tair wythnos ddiwethaf, a rydw i wrth fy modd yn eich gweld chi, a ni wedi cael lot o sbort, felly fi'n edrych mlaen ar mis Medi, gobeithio byddwch chi yn dod nôl ato ni mis Medi i'r ysgol. Felly, o'n i'n mlaen i ddisgrifio'r mat olaf am y tymor. Ie, yeah, felly, Dyn ni'n ni aros gyda'r thema archarwyr, ond ychydig bach yn wahanol yr wythnos yma. Felly, dyn ni'n ni edrych ar archarwyr yn gyffredinol. Ma' ma' gan bawb yr harwyr gwahanol, alle fe fod yn Batman, yy Spiderman, yy dwi 'di mynd yn blank, chi'n gwybod chi sy'n gwybod pwy yw'r arch- archarwyr chi, alle fe fod yn mam a dad, alle fe fod yn fy ngyd y ci, brawd a chwaer, chi'n gwybod mae'r dewis, does dim diwedd i'r dewis, felly yym thema'r wythnos yma ydy archarwyr. Fab. Felly, i ddechrau bante, Miss Jones, chwma'n gwneud y tasg iaith? Ie, yeah. tasg bach hwylus iawn ar gyfer iaith yr wythnos yma ydy mynd ati sgrifennu stori syml neu stori fer ar ffurf uh, stripped comic, sef comic strip. Yy dwi wedi gosod templed i chi fy ati a hefyd bod yna symbole a swigod siarad ar gael i chi ddefnyddio yn eich um, stripped comic. Uh, pob lwc i chi, dwi'n edrych mlaen i uh, ddarllen eich stripedi comic. Ac yna, yn geiriau'r wythnos, mae yna pimp air newydd i chi ymarfer sillafu. Maen nhw'n eiriau sy'n ymwneud â thema a'r charwyr. Um, ewch ati ymarfer sillafu y geiriau yna'n gyntaf ac yna ewch mlaen i um, gynnwys y pimp gair mewn brawddegau diddorol. Ac yna'n mathemateg, cymysuredd yw'r dasg yr wythnos yma, sef pan bod siap neu patrwm yr un peth y ddau ochr. Uh, mae yna daflen waith wedi cael ei gynnwys i chi. Uh, ewch ati gwblhau y patrymau sydd ar y daflen waith ac yna dyn ni wedi gosod link i chi ar y mat dysgu sydd yn mynd i fynd â chi'r wefan Top Marks i chwarae gemau cymysuredd. Ac yn ola da Miss Jones ydy dyneithiau, sef tymheredd, edrych ar poeth ac oer. A pan dwi'n siarad am tymheredd oer, dwi'n meddwl am rhifau negyddol, sef rhifau sydd yn dod o dan zero, sef meinws 1, meinws 2, meinws 3 ac yn y blaen. Felly mae yna daflen waith i gael i chi i gwblhau ar tymheredd poeth ac oer ac mae yna her hefyd i chi i fod yn dditectif o amgylch y tŷ yn chwilio am eitemau poeth ac oer sydd gyda chi ac yna'i cofnodi mewn tabl ar daflen waith dyn ni wedi cael ei cynnwys. Felly dyna gweithgareddau Miss Jones, Miss Davies. Hyfryd. Reit te, gweithgareddau Miss Davies ydy gwyddoniad y dechnoleg. Fi eisiau chi greu arbrawf o'r archaelwr hedegog, sef Flying Superhero. Felly mae yna daflen waith gyda cyfarwyddiadau chi a'r adnoddau sydd eisiau chi, a danfonwch fideos neu lluniau ohonoch chi yn cyflawni'r arbrawf a'r tîm. Dwi'n ni wrth yn bod hen eich gweld chi yn cyflawni'r arbrawf nawr. Mae fe'n llawn hwyl, rydw i wrth y môl yn cynnal e, felly pob lwc i chi da hwnnw. Wedyn, celfyddydau mynegiannol, rydyn ni eisiau chi'n ati i greu mwgwd o hoff arch arwr chi. Alla fod unrhyw beth un, fel y Miss Jones wedi amdano Batman, Spider-Man, superwoman, batgirl, unrhyw un, oce? Okay? Pwy bynnag chi mewn bod, a wedyn cael eich hunain wedi ffilmio, gofyn i'r rhiant neu bron eich chwaer ffilmio chi yn actio fel yr archarwr hynny yn gwneud symudiadau gwahanol. Iechyd y lles wedyn, rydw i a Miss Anthony wedi paratoi fideo i chi. a rydyn ni wedi gwisgo lan fel archarwyr. Felly, os ych chi eisiau gwisgo lan fel archarwyr gyda ni, mae yna bob croeso i chi wneud. A dilynwch ni, bach o hwyl yw e, gan tyw'r olaf yw e. Ni wedi cael bach o hwyl dyn gilydd nôl yr ysgol. Felly, mwynhewch y fideo. Gobeithio allwn ni'n gweld clipiau bach ohonoch chi'n cyflawni'r dasg. Da iawn, Miss Anthony a Miss Davies. Ie, yeah, fi gwybod. Wel, i fod yn cadw'n heini gyda chi blantos. Wedyn y dasg gola, uh, cymwyso digidol, yw i chi fynd ar naill ai wyrd ar eich uh, cyfrifiaduron chi neu ar G2E yr ysgrifennu i deipio brawddegau yn disgrifio'ch ar arwr chi. Okay? Lle fod chi'n disgrifio'ch rhieni, disgrifio mymgu, dat cu, neu hyd yn oed arch arwr fel Batman, Batgirl, unrhyw un chi'n credu sydd i'w arwr chi, ysgrifennwch brawddegau neu disgrifio nhw ac yn cyflwyno nhw iddo ni. Felly, dyna ni eich mat gweithgaredd ola chi am y tymor yma. Mae'r wythnos wedi hedfan yn dweud, Jones? Hedfan heibio, mae'n anodd credu bod siwt gymaint wythnosau wedi mynd ers i ni weld yn gilydd diwetha nôl yn mis Mawrth. Felly, ydy, mae'r amser wir wedi hedfan, ydy. Ydy, felly gobeithio bod chi'n mwynhau y wyth- gweithgareddau yma am yr wythnos ola, a ni'n ddiolchgar tu hwnt i chi gyd am fynd ati i weithio mor galed i ni. Ni wedi joio paratoi gweithgareddau i chi, gan bod chi'n dangos gwir fwynhad nôl i ni wrth gyflwyno'ch gwaith chi. A ydych chi wedi wneud swydd Miss Jones a Miss Davies yn rhwydd iawn drwy gyflwyno gwaith arbennig, felly da iawn chi. Chi sicrhau bod gwyn ar ein gwynebau ni bob nos Wener wrth i ni cyflawni gwaith gweithgareddau gwahanol. Felly, mae hi'n diwedd mis Gorffennaf, mae gwyliau'r haf ar y gorwel, dydd Gwener, byddwn ni'n torri lan ar gyfer gwyliau haf mewn chwech wythnos. Mwynhewch y gwyliau mae'r straw blentos, Joiwch gyda'ch teulu a byddwch yn ddiogel a drychaf ymlaen i weld chi yn mis Medi. Ond Tywyn, ddim gyda ni mis Medi. Na, wir! Felly, fel mae Miss Davies wedi dweud, diolch yn fawr. Mae'r gwyliau haf ar fi'n dechrau, mae dyn ni wythnos bach o waith ar ôl i wneud, Ond dwi eisiau dymuno gwyliau haf hapus i chi. Mwynhewch gyda'ch uh, teulu, byddwch yn ddiogel. A dwi'n gobeithio fydd gyda Miss Jones newyddion bach cyffroes iawn i chi mewn tua peder wythnos gobeithio, croesi bysedd, bydd y babi bach wedi cyrraedd a chi'n gwybod beth sywar, chi fydd y cyntaf yn cael gwybod y newyddion, Dyf Miss Jones.